Achiel kachiel kowuok Ujimbe mayudore Gem, Siaya County. Kawuono wabiro ng'iyo kendo wagoyo mbaka kuom jothumbego eki mane odak chon seche moko kapok ne onyuoli. Ok awuo kuom ng'ama chielo taloso kuom bende mosedhi e yueyo Okach Bigi mane onindo higni proga auchiel mosekalo chien kendo kaendi e kama ne oike ringre mare. Abiro goyo mbaka gi mama mondo onyiswa ni to en ngima mane mane osedago nyaka bende Okach Bigi ne wewa. Ang'o ma ne otimo ka ne ogoyo ngolo? Ang'o gini go eki ma ne oweyo mondo otim e kinde ma ne bende onindo? tudri koda ka endi ne chenro mabiro ni e kinde machuok ka nyinga en ajwang' jona kama tani chenro kawuono e j media machiegni Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Kaka watime kaendi e J Media, wabiro timo limbe gwenge duto ma Kaluo mondo wang'i kendo wago mbaka eh, kanyo endi gogandago eki ma bende ne Ochapo it jopiny e thuologo eki mokalo chien kendo kawuono wago tach e Siaya kaendi, Ujimbe, kama wabiro goyo mbaka matin mondo wang'e ngima mosenindo e kama kawuono niendi wabiro limo kendo kaka waselimo kaendi par mosedhi e yueyo ma bende oganda nong'e kaka Okatch Biggy wadwa ng'eyo ni to ngimane kapok ne onindo ne chal nade, ang'o gin go eki mane oweyo chien minyalo pare godo koweyo thum mane ogoyo kendo sani endi Pod wanyalo winjo sauti mari. Arwakni machiegni. Nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Ka ok kamano, we akaw kinde makende mondo bende ami mama thuolo ong'is owuon kendo oyang nyinge ne oganago eki manene gie kindeni endi. Nyinga iluongo ni Petronila Atieno Okatch. An Nyaweong'a. Aloko dak atedo dege Mujimbe ka. Moro ni Gimbi Centre ka. Ka ema antie, dalaga Okatch ka. Dalaga Okatch ka ema antie.

Ka iweyo wende go eki ma ne seche moko ji nyalo winjo ga gi e kinde ni endi, bende ni nitie? Nitie.
Okach mokuongo, Okach ne ja raha kendo ne oja mi ji nyiero. Okach kane wadhi go e puodho, wer moro mi winjo ko wero ni Agutu Nyowila, an e Agutu Nyowila. In e Agutu? Koro Agutu Nyowila ni ne kwa dhi puodho, wan wachandore ka, ok ne chal kaka ne chal ni. Koro kane wadhi puodho to en wendego notungo kwadhiga puodho kuwinjoga ni unyon mondo ji one ni ujimbe ka. Mano ne wadhiga e puodho gokinyi kwawuok. Koro mano gima wanyalo parego. Nohero Oyuma kabisa.
Iwinjo kanyo endi, kopogore gi weche mag thum, ok achne ng'ama miyo ji nyiero kaka mama osewacho. Mama ok ang'eyo ni inyalo paro malong'o ni ang'o mane okelo kata ang'o mane omiyo Okatch onindo e bade kata bende ne okalo e tuo koso ne en accident. Jomoko oseng'eyo mana ni Okatch nonindo to ok wang'eyo ni nonindo e yo mane. Inyalo keto ne ji ayanga mondo oa kuomi in ma bende ning'eye moloyowa sechegi. Erokamano.
Okatch otuore. Okach notuore, gimoro nobiro nomako tiende kamoro ka to oguonyo. To koro tiendeno ema ochako ma tiendeno nopirore. Tiendeno noywaye ema okelo nyaka thone. Ne en aena gimoro matin to koro tiende oywaye, noywaye ndi karibu ja higni ariyo ne dhi mana higni adek. Mano e kaka nochako tuo to bende mano e tho ma nonege. Koro ing'e ni sama notho, diere go Okimi ne rego ji, ne ywayo ji ka ywech. Oh, kach ni gi Okimi, kach ni gi ang'o. Koro daktari, donge uwinjo wende mowero gi Caleb Doctor? kanye mane ochako okacha ochake tuo. Koro kower to okacha opim gik moko duto te to nwang' ni otuo. Koro kinde kane owacho kamoro kanyo ni daktari opime gimoro amora koro mana tiende no ema nonege. Tuo to tuore. Erokamano ahinya Madhi. Iwacho ni Okatch ne ochako gini endi ka pod tin. Kendo ibiro medo paro ni kane asomo sigande, to afwenyo ni ne gin achiel kuom jothumbe go eki mane odhi mondo ogochi kane Oginga Odinga olingo lewe higa mar piero apar achiel, mia ochiko kod piero ochiko gariyo. Kendo ok ang'eyo ni sigande mare owuon wuok mondo odhi ogo thum ka Oginga Odinga kane onindo. Nitie koko mane owuok Akia ni maendi bende inyalo ng'isowa matin koso ionge gi ng'eyo kotenore gi wachno endi? Eeh, mago duto ne antie. Chieng' mane ji dhi kar kokinga, nadong' adong'a kwa makosa nikech nyathinda ne tuo to nonego wadhi sako oboke. Koro mago to oyudo kokach ne en jathum. Mak mano koro ne anena jathum ma ma gocho junction in crescent ogocho gine mag kisumo gi bache mag kisumo gi nong'enye lakini ne waja wadhi ne waja dhi kode kata mambo leo show ground kuma nogoye thum kuma ninwang'e adhiambo sianda mondo go ne antie To mago duto kata kane koro ochopo ni ji dhi kor gi Raila, noyudo koka wach koro jathum maduong'. Eeh, mano ninety two ne koro jathum mang'ongo. Eeh.
Uh, iwacho ni oyudo tiegruok mare e lwedo no endi mar bende Mosi dhi e yweyo di Owino Misiani mane owito ngimane tarik apar gauchiel dwe mar abich higa gana ariyo kod bende abich Mamboleo Showground. Ok ang'e ni kinde mane Okach onindo. Bende jatiek mare, kata bende ng'adno motieg e weche mag thum, nomolo kaendi? To kane omolo, ang'o gini mane owacho mane onyalo paro godo Okatch e kinde mane ondi mane osedhi e yueyo?
Ji nomolo ka. Ipenja ka Okatch nonindo? Mane Okatch onindo. Dio Misiani ma bende nokalo e lwete kane otiegore e weche mag thum, nobiro ka. To ang'o mane owacho mane onyalo paro go Okatch gie kindeno endi?
Erokamano. Ji nobiro ka modho thumbe mopogore opogre kata Okoyo Punda Ratego ne ni ka. Ji ne ni ka jothum. Okoyo Punda Ratego be nomolo kaendi. Hey. Ma bende osiep Dio Misiani. Ne ugocho ne Dio Misiani. Ne gin ka. To jothumbe mane owuoyo mang'eny ne ging'eny ma ok nanyal kwano nikech onge ng'ama ne nyalo neno ni ng'acha wuoyo. Dhano ne chalo lowo ka. Koro sama ne giwuoyo to wabende wadich lakini ne giyuoro ka jothumbe noyuoro maok dawuondra ne dhano ng'eny ne gibiro ma kata mana Owino Misianeni kach kochako thum iwinjo wer moro owerga ni Dina Kalando wacha adiera ka be niduogi go Tonde Kajonyo kanyo okach ne goye drum. Mano pok atedo ka ento gocho kucho awinjo humbe. Koro joma okadhe joma okadhe bant gi to ne ng'eny kitambo nolos mare onokonwa ni okadhe mang'eny to okadhe sida. Koro weya uru mondo atimra nade abende alosie mara ji oyworie. Koro kane otho kama ipenja no jothumbe to noyuoro ka tugri ema jalamo. ama jalamo ne pod onge, ne nitie Jerry. Jogo nopong' ka, jothum nobiro ka turi, ma moko be nakia nying gi nikech being ni ne en gi osiepe mang'eny to bende okadho e lwet joma ng'eny ka kitambo ong'e mare. Koro ne ging'eny ok anyal wacho, to ng'ama naneno maber maber to Jerry Janam. Kapok adok ir ja fwambo wadwa mondo ochak omiyi penjo machielo, agombo ng'eyo ni e kinde mane jangolo mar Auma Okatch bigi osenindo, jogo eki mane otiyo godo e band magi, be nitie joma ne oduogo achien? Sani higni osekalo piero ariyo kod auchiel nyaka ne bende Okatch nindi, kendo mano endi kaluwore gi higa mane othoe, higa mar piero apar achiel mia ochiko kod piero ochiko kod abiriyo. Ok ang'e ni be nitie joma osebedo ka timo limbe mondo ging'e kama bende so kata bende kama boss margi ne onindo kane pod gi gigoyo thum pacho kata ka bende kane gigoyo thum kanyo endi mago eki mag Benga.
Erokamano. Ng'eny joma nokach nigo, ng'enygi osetho. To kane pod gintie ne gibiroga achiel achiel. Lakini sani karibu te makata mana ng'aneno maluochoga kondeleni, mago joma obiro achien lakini ng'eny joma notiyogo nosetho to kane pok githo ne gibiroga.
Erokamano. We achop. Mana kamano endi Nyikwa Ramogi Ajwang'. Pod wadhi mbele kaendi gi twak koda ka mano endi achiel kuom ogandago eki mane odak machiegni kod Okach Biggie, jangolono endi mane osenindo higni piero ariyo gauchiel mosekalo chien. kendo wadhi mbele gi twak kode mar ng'eyo mathoth ahinya kuom mago eki ma bende ne otimore kane pok onindo gi ngimane kata bende ngima mane oweyo kane osenindo ka endi. Mama, nyaka ne bende okach nindi, signi osekalo mang'eny ahinya kendo bende thumbene Pod iwinjo nyaka nyithindo mane onyuol nyoro pod iwinjo thumbe go pod winjo thumbe go eki mago kach bigi. Ok ang'eyo ni ne en bugo mane kata be ne en lit mane mane oweye chunyu kaka un oganda go eki mane odak kode kaka familia kata bende seche moko kiwinjo thume no ende kigoye nyakalondo kendo bende miyo seche moko paro ni jago, eh, jago ni dine obedie seche moko dine wan mabor kata dine wan mbele mokalo kamaendi. Ok ang'eyo ni sani endi kaka koro oonge to iwinjo inyalo winjo duonde kuom gigo eki mabeyo mane otimo. En bende ote mane minyalo ng'iso oganda go eki mohere kata mane ohere kane pod ongima to pod dak nyaka sani endi to eh, kata bende ang'o minyalo wacho negi mondo gine ni karokach odhi maber ok onindo e buya kamano gima dawach ne fans mag okach gima gichak okach ne ng'ama nigi vision to tho ing'e kaka ng'ado ji Okatch ne nigi vision maduong' nikech owe ka osenyiewo lope, owe ka osenyiewo gige ma bende odwa dhi loso go dalane to ero tho nong'ade. To kata obedo ni wawinjo tumbenego, lakini wan gi lit kaka an ng'ama onene maber modak kode, mochiemo kode, ei samoro lit. To koro an anyalo mana himizo osiepene. Kaka nokacha ohero, ojach nohero ji, kata mana jaoda mane owadgini, aa, gin ne gionge kwand pogo. Ne gihero nyithindgi, gihero wedegi, gihero jo anyuola te. To Okach ne nigi vision jowadwa, mane wan gi geno nobiro ting'owa malo. Kawuoro tho mane onego jagen mm.
Mos ahinya mos ahinya madhi. Ok ang'eyo ni seche moko ma bende oganda iwacho ni osebedo ka timo limbe kaendi moloyo to ne oganda eki mabiro neno ni Okatch kare ok odhi nono kendo bende project mosechak kaendi mabende seche moko oganda neno Ok ang'eyo ni en gino endi mineno ka dhi kelo lokruok koso en mana mano endi ma jomoko timo mondo koro ginenre ni gin malo. To kodhi kelo lokruok kaka in iwuon nikech isewacho ni iseneno ber moko ma bende biro kode. Ok ang'eyo ni maendi en project mar jasiasa moro koso en mar jopiny koso en mar jogo eki ma bende gin mana osiepe mane ohero kach. Jomoko nyalo wacho ni oh ok anyal dhi kanyo nikech ma en gir ng'ato achiel. En mar ng'awa, kata en mar joma chal nade? Erokamano.
Kaka awinjo joma biro ka, ok en mar jasiasa, ok en mar ng'ato ang'ata. En mar osiep Okach, fans mag Okach. Ng'enygi ka gibiro ka to giwacho ni ne giwinjo ga awinja. To kata moro japuonj moro nyocha oa Sagongo, koni higa mane onyuoleno, Kach nodhi gocho dala gi dala ga kode nyalela to nowinjo awinja. Koro gima nonenono nyocha oywaye mogole Sagongo Secondary ka mobiro ka mowacho ni eeh ma e jageyo mane owero kach mane waygi no nya kode nyalela ne waygi koro mano ma e dalago kach mane owerie mane owero waya Koro diere mane Okatch dhi dalagi ne pod otin to nochune ni nyaka odhi one. Koro ne ok ong'eyo ni Okatch a ka. Mochune mobiro kaka koro oduong'. Koro awacho awacha ni fans mage kaka ywayogi no. Okatch ne nigi vision. Koro vision ne no kaka inyalo loso mabed maber. Ei to dwago erokamano. Dwanwang' lokruok.
Kapok adwoko bende turo fuong' ni endi ne jafwambo mara mar ariyo, adwa ni mondo ang'e ni jothumbe iwachoga ma ndalo mang'eny ni gin jorak kendo kuonde gilal mang'eny sana. Okatch noweyo nyithindo adi? To ka gintie, be nitie magoyo thum kaka ne ogoyo thum chande? Koso gin to koro gibalo gi thum kaka wuon gi ne timo? Kata ka bedi bo ni nitie ng'ama goyo thum koa e familia mare kata obedo ma jaode, be nitie ng'ama kamano?
Okatch ok ne jaraha en nokawo thum kaka tije to being ni tho ng'ado ji nong'ade. Okatch nokendo mon ariyo en gi nyithindo ariyo. Okatch ne en gi nyithindo adi? Nyithindo ang'wen. Nyiri nyako achiel gi yowuoyi adek. Ariyogo nonindo, ariyo nitie to mago thum to onge. Nitie wuode mathin miluongo ni Eric Otieno Gombo. To ok apar ni owadgi maduong' ohero. Koro temo ga gole. Lakini jothum to ni dala ni. Dala ni en dala jothum. Ma ka kata owadgi no temo ga ywaye gi chien. To aneno mana ka o insist ni madhi. Madhi anto nyaka awe. Lakini miel to omiel ka gimoro nono.
Mana kamano nyiri kodhi mbele gi twak marwa kanyo nyiri koromo ga jwang'. We wakaw kinde makendi mondo bende wami jafwambo marwa manie kodwa ka gi kinde niendi mondo en bende ochak ochwal penjo moko ma en godo ne bende mwayudo wagogo mbaka ewi mosenindo bi gi Okatch. Mana kamano endi nyiri kwaramo ga jwang' kaka bende isewinjo kowuok e lwedo machielo kanyo endi. Mano e kelo ni chenro niendi kokalo bende Jay Media man kodi gi kindeni kata mano tani chenro niendi en an Ajwang' Junior ma bende ogo tach Ujimbe mano endi game Siaya kama wagoye mbaka mondo wang'e mago eki mane otenore gi ngima jangolo kapok ne onindo, kane osenindo gi ngimane duto higni piero gauchiel nyaka ne bende ne owewa gi ekinde niende. Kaok kamano Nyasaye omed keto chunye kama okwe okach bigi Nyasaye en waheri ni Nyasaye noheroi moloyowa kendo bende jowinjowa winjo kwayo madhi oketo enyimwa moloyo to ne mago oganda go eki manigi chuny mar timo gimoro Maendi, kendo bende orwako ng'ato ang'ata mondo otim kamano. Ka ok kamano, oriti masani, waromo tielo machielo ne chenro mamoko.